Ech hunn den aachte Juli 2003 an der Chamber meng Ried zum Terrorismusgesetz esou ugefaangen, Mer hunn d'Attentater vum 11 September 2001 als déi Lénk vum éischte Moment u kompromisslos verurteelt a weider Attentater, egal vu wiem se ausginn, musse verhënnert ginn an duerfir mussen déi néideg Mëttelen agesat ginn, awer ouni d'Zil erauszeschéissen. Dir Dammen an Dir Hären, mär bleiwe bei dëser Meenung och no deene grujelegen Attentater vu Paräis. Mär fäerte just, datt d'Reaktioune schonn erëm am Gaang sinn iwwert d'Zil eraus ze schéissen, an och wann eis hei verséchert gëtt, et giff kee Patriot Act, à la luxembourgeoise ginn, esou bleift dach den Ensemble vu Mesuren, dee mer haut necke virgestallt kritt hunn, ze iwwerpréiwen, ganz genau opgrond vun deem Gesetz, wat elo virgeluet ginn ass a wat natierlech nach kee vun eis konnt am Detail gesinn. Eng Fro wäert bei der Diskussioun iwwert dat Gesetz bei eis am Mëttelpunkt stoen, dat ass d'Fro vun der Definitioun vum Terrorismus. Virun 12 Joer, no den Attentater an den USA, hu mer am Code pénal d'Infraktioun vum Terrorismus agefouert. Dat Gesetz huet virgesinn, dass all Strofdot, op deeër eng Maximalstrof vu mindestens dräi Joer steet, eng terroristesch Strofdot ass, wa se dofir agesat gouf, engem Stat schwéier ze schueden an en ënner Drock ze setzen. An dorobber stinn. 15 bis 20 Joer Réclusion criminelle. Ech wëll nëmmen ee Beispill huelen, well dat och an der Diskussioun deemools war, eng systematesch Zerstéierung vu genmanipuléierte Mais zum Beispill aus politeschen Zwecker, mam Zweck fir dee Mais ze verbidden, kéint mat e bësse schlechte Wëllen, ënnert déi Infraktioun vum Terrorismus falen. Et ass also ëmmer bei deenen, déi deemools dat Gesetz déposéiert hunn, dat war den Här Frieden vun der csv, net nëmmen ëm Attentater gaangen, wéi an anere Länner, Aner Länner hunn aner Begrëffer geholl fir den Terrorismus. Déi Direktiv-Cadre, op déi sech deemools beruff ginn ass vun der Europäescher Unioun, huet iwwerens eng ganz konkret, relativ kuerz Lëscht vun Infraktioune virgesinn, déi kéinten als terroristesch bezeechent ginn. Hei ass ganz anescht virgaange ginn. Hei ass d'Lëscht vun allen Infraktioune vun enger gewësser Gravitéit, déi et am Code pénal oder an iergendengem Gesetz gëtt, Geholl ginn, fir se kënnen als terroristesch ze qualifizéieren. An et ass och net fir näischt, dass deemools d'Zivilgesellschaft, vill Organisatiounen dergéint waren. Et ass och net fir näischt, dass niewent déi Lénk och d'LSAP an déi Gring deemools no Diskussiounen sech decidéiert hunn, hei an der Chamber géint dat Gesetz ze stëmmen. An et muss een awer wëssen, Där Dammen an Där Hären, dat Gesetz ass elo nach ëmmer d'Basis vum Terrorismusbegrëff. Et ass och d'Basis vun den Aktivitéite vum Geheimdéngscht. Duerfir menge mer, dass déi Diskussioun haut nach ëmmer brandaktuell ass, grad esou aktuell wéi 2003. Mëttwoches, virun den Attentater vu Paräis, hate mer ugefaangen an der juristescher Kommissioun eng Erweiderung vum Terrorismusgesetz ze diskutéieren opgrond vun enger UNO-Resolutioun. De Statsrot huet dat Gesetz an all senge Punkten heftegst kritiséiert. En huet zwar keng Opposition formelle ausgeschwat, en huet et kritiséiert, grad esou wéi de Procureur général et kritiséiert huet. Grad esou wéi d'Iewescht Geriicht et kritiséiert huet, dat Gesetz iwwert den Terrorismus, wat, wéi mer hei héieren, nach soll am Dezember hei an der Chamber ugeholl ginn. Et ass gesot ginn an all deenen Avisen, dat Gesetz, wat den Här Braz deposéiert huet, wier e Broch am Strofrecht. well et einfach och giff duergoen a ville Fäll eng Persoun ze verdächtegen fir se kënnen ze bestrofen. Mëttwoches no den Attentater, a mer haten eng gutt Diskussioun iwwert dat Gesetz ugefaangen, Mëttwoches no den Attentater huet den Här Bodry dunn deklaréiert, mer missten elo e politescht Zeeche setzen an d'Diskussioun war eriwwer an d'Kommissioun huet sech ralliéiert un dat Gesetz, trotz alle Kritiken déi gemeet gi sinn. Och no den Attentater huet den Här Etienne Schneider gesot, en hätt wärend der Presidence d'Attentater zum Ulass geholl, fir déi dateschutzrechtlech ëmstridden Erfaassung vun der Passagéierlëscht, de PNR, elo endlech virunzedreiwen. Fir Drock ze maachen, huet e gesot. En huet och ouni Consultatioun iwwerens vum Parlament bis haut de Bündnisfall zu Bréissel mat erkläert opgrond vun den europäesche Verträg. Ech ka leider net op deen Aspekt agoen. A lescht Woch krute mer eng Lëscht dann vun definitiven Erweiderunge vun den Untersuchungsméiglechkeete vun der Police, ënner Contrôle judiciaire selbstverständlech, matgedeelt. Dat ass wat den Här Premier eis hei gesot huet, huet en eis scho gesot. Deemools, ouni weider Detailer ze ginn, mir si gespaant, dat Gesetz ze gesinn. De Problem ass just, dass, esou wéi mär et verstinn, all déi nei Untersuchungsméiglechkeete gebonne sinn un déi nebulös, nébulös, Definitioun vum Terrorismus, déi mer an eiser Gesetzgebung hunn. Dat war iwwerens och deemools en Ausdrock vum Statsrot fir eng Nebulös, déi mer do géife schafen. An duerfir, beim Gesetz stellt sech, Ouni Zweifel d'Fro, Betreffen déi speziell Untersuchungsmesurë just d'Gefor vu terroristeschen Attentater? Offensichtlech ass dat net de Fall. An esouguer wann et de Fall wier, wat bréngen se méi wéi dat wat elo scho méiglech ass opgrond vun den aktueller Gesetzgebung? An do brauche mer nach Informatiounen, konkret Informatiounen doriwwer. Mer fannen och, dass d'Definitiou vum Terrorismus misst iwwerschafft ginn, an zwar méiglechst séier iwwerschafft ginn, well se verstéisst grad esou géingt d'europäescht Recht wéi d'Gesetz iwwert d'Repérage téléphonique, déi sougenannte Vorratsdatenspeicherung, déi jo vun der Cour européenne de justice gekippt ginn ass, well se och eng onendlech Lëscht vun Infractiounen opgemeet huet an net déi Infractiounen genannt huet, wou kënne Repérages téléphoniques, dat heescht Mini-Écouten, ordonnéiert ginn. An duerfir meng Fro un de Justizminister, ech hat e schonn eng Kéier dorop ugeschwat an enger Kommissiounssitzung virun e puer Méint, Ass e bereet, un der Definitioun vum Terrorismus eppes z'änneren an deerselwechter Mesure, wéi eppes amgaang ass geännert ze ginn um Gesetz iwwert d'Repérage téléphonique? Dat fannen ech, dat wier noutwendeg, an dat wier och noutwendeg, ier mer zu enger globaler Reform vum Code pénal oder vum Code d'instruction criminelle kommen. Den Här Bodry huet geschwat vum öffentliche Sécherheetsapparat, deen e wëll schafe fir d'Bierger. Ech mengen, dass dat net méiglech ass, ouni d'Politik, wéi se bis elo gemeet ginn ass, an deene Froen a Fro ze stellen. Ech mengen, dass déi Politik e Fiasko war, well se vu falsche Viraussetzungen ausgaangen ass a mat falsche Mëttelen operéiert ginn ass, aussepolitesch souwisou, well eesäiteg op militäresch Solutiounen gedrängt ginn ass, dorun ännert se awer offensichtlech näischt, an innepolitesch, well mam Geheimdingschtgesetz wäit am Virfeld kënnen breet Gruppe vu Leit duerchliicht ginn a beobacht ginn. Dat gëtt dacks vergiess. D'Kartei vum Geheimdingscht enthält Informatiounen zum Beispill iwwer d'gewerkschaftlech Appartenance vun de Leit. Et ass net eng Kartei vun Terroristen, vun Attentäter, et ass eng Kartei vu vermeintleche Staatsgéigner, grad esou wéi d'Fiche S, dat steet fir Sécurité de l'État a Frankräich, och radikal Ëmweltschützer an aner Aktiviste beobacht a repertoriéiert. Duerfir ass och déi eenzeg, an dobäi ass, muss ee soen, déi eenzeg Form vu Terrorismus, déi mer zu Lëtzebuerg an der Geschicht kannt hunn, dat waren d'Bommeleeër an den achtzeger Joeren. Den Här Kartheiser huet eng ganz Partie vun Attentater an der Welt opgezielt, en huet d'Bommeleeër net genannt hei. an dat waren awer déi eenzeg terroristesch Attentäter, déi zu Lëtzebuerg gi sinn, a si si vum Staatsapparat, vum Sécherheetsapparat, Här Bodry, geschützt ginn. Dat ass jo erauskomm bei all deenen Enquêten, déi mer haten, wien den Här Frieden am Mëttelpunkt war vu sengen Aktivitéiten an déi Richtung. Duerch déi Ännerungen an den nächste Wochen am Code pénal soll d'Police änlech kënne siche wéi och d'Geheimdingschter. Si soll Liewe vum Verdacht, vun de Paranoia vun de Geheimdingschter sech näre loossen. Dat ass iwwerengs kritiséiert gi ganz staark vum elo pensionéierte Procureur général, den Här Roby Biever, an engem vu senge leschten Avisen, wou e gemeet huet, deen zum Terrorismusgesetz, wou en dat ganz kloer seet, dass et net akzeptabel ass, dass eng Vermëschung geschitt vun den Aktivitéite vun de Geheimdienster mat den Aktivitéite vun der Police, an déi Froe sinn omnipresent an all deenen Diskussiounen. E lescht Wuert nach zur Noutstandsgesetzgebung. Mer mierken a Frankräich déi lescht Deeg ganz kloer, wouzu dat féiere kann, nämlech zur administrativer Willkür, zur Aschränkung vun den Aktivitéite vun Associatiounen, déi e Verbuet kréien ze manifestéieren, während gläichzäiteg d'Mäert op sinn an d'Geschäfter op sinn an esou weider. Esouguer huet Frankräich en Antrag gestallt zu Stroossbuerg, fir kënnen d'Applikatioun vun der Mënscherechtskonventioun zäitweileg anzeschränken. Ech weess, wat a Frankräich geschitt ass, mä ech soe just, Dat ass wäit iwwer d'Zil erausgeschoss, dat do, well et sech géint ganz aner Leit riit wéi déi, déi déi Attentater do organiséiert, geplangt an duerchgefouert hunn. Duerfir wëll ech hei ganz kloer soen, obschonn dat nach net virgestallt ginn ass hei vum Här Premier, Mär wëlle kenger Regierung Vollmachte gi fir Gesetzer anzeschränken. An e wierklechen Noutstand muss kënne vum Parlament iwwerwaacht a gereegelt ginn, wann d'Parlament an der Lag ass zesummenzekommen, An ech stellen iwwerens fest, vläicht kréien ech elo eppes aneschtes gesot, dass esou Alarmstufe wéi déi an deem nationale Viginazplang, dass déi net sollen öffentlech bekannt gemeet ginn, dass do kee Reglement soll ginn, wat festleet, wéini si mer an der Alarmstuf 3 sinn, wéini si mer an der Alarmstuf 4. An dobäi sinn awer wäitgehend Aschränkungen awer do wierklech dermat verbonnen, wéi zum Beispill systematesch Fouille vu Leit, systematesch Identitéitskontrollen vun de Leit. Dat waren e puer prinzipiell Bemierkungen, déi ech wollt maachen. Dat fir de Rescht waarde mer op d'Analys vun den Detailvirschléi, déi mer wäerte ganz seriö maachen. A mer fuerderen Zäit dofir, fir dat kënnen ze maachen. An ech mengen, d'Chamber soll sech och d'Mëttele ginn, fir dat seriö a koordinéiert mateneen ze verbannen, fir och dat eent Gesetz a Relatioun zu deem anere Gesetz ze kucken an net elo schonn am Dezember d'Terrorismusgesetz hei ze stëmmen an dann ueleg ze diskutéieren am Febrer iwwert d'RELS-Gesetz oder iwwert déi Ännerungen hei am Code d'instruction criminelle. Merci.